Jones. Dw i'n byw yng Nghasrwchwr, rhwng Abertawe a Llanelli. Dw i'n 65 oed mis nesaf ar y degfed o Ebrill. Dw i'n Gristion. Fe des i'n Cristion yn 1967 pan o'n i'n 16 oed. Yn cofio oedd campaign yma yn Nhlwynhendy ac oedd y gweinidog yma, y Par Cecil Jenkins, wedi gofyn i'r rhai o ni, y pobl ifenc, i mynd lawr i gwrando ar Peri Ellis. am Efengyledd o America, a roedd Perry Ellis yn sôn ac yn siarad am y Good Samaritan, ac o'n i'n gweld taw fi oedd y person oedd eisiau help yr Arglwydd Iesu achos fy mhechod i, a y noson honno o'n i wedi rhoi fy mywyd i i'r Arglwydd Iesu, a fe des i'n Gristion trwy credu yn ei waith e ar y groes, ac Bod e yn Arglwydd i mi, a ddarn i wedi bod yn dilyn yr Arglwydd Iesu yn fy mywyd i. Dw i ddim yn perffaith o, o'r gwbl wrth gwrs, dw i'n uh, pechu o, o hyd, o, o ddydd i ddydd, ond dwi'n gwybod bod Arglwydd Iesu yn glanhau fi o pob pechod. yn ei gwaith e ar y groes. Dw i'n... Um, o'n i yn dysgu am dros deg ar ugen o, o flynyddoedd. Uh, dwi wedi dysgu yn Llundain ac yn Abertawe, yng Nghasluchwr, yn Gorsinon, a'n, ond nawr dwi wedi um, um, retairo, i flic mewn o'r gair yna, ac um, nawr dwi'n, wel, dwi fwy brysur nawr, Ac erioed i gweud y gwir, dwi wedi bod yn helpu gyda fam i wrth gwrs, mae hi'n 97 wythnos nesaf, ond nawr mae hi mewn cartref yn Llanelli yn Felin Fôl. Ond ar ôl i fi ritairo, Y ymunes i â Côr Efengylaidd Abertawe ac dw i'n canu gyda nhw pob wythnos. Ni'n ymarfer yn Ynlon Las ac ni'n, wel, i ni'n cymryd rhan mewn events dros Cymru a de Lloegr a mae'n gwaith pwysig iawn dwi'n meddwl a hefyd dw i'n trial cadw heini, dw i'n aelod yn gym Llanelli yn y, yn y DW, ac dwi'n cymryd rhan yna mewn um, dosbarthiadau, chymod, y, y ffitrwydd. Dwi wedi bod i Nepal gyda'r Leprosy Mission, dwi wedi gweld y gwaith uh, gyda'r uh, gwahan gleifion yno, a oedd hwnna yn 2007, a hefyd dwi'n um, cymryd diddordeb yn Elusen Cristnogol Compassion a es i gyda nhw i Affrica yn 2004, na sori, 2014. Aethon ni i Kenya a Tanzania. Aethon ni i prosiect tu allan i Nairobi. Gwaith Compassion yw helpu plant ifanc i mynd trwy y coleg. a'r ysgol. Ethon ni wedyn ni i, i, i dringo uh, Kilimanjaro. Oedd hwnna'n gwaith anodd iawn, achos fi yn eitha hen nawr. Ond uh, dyna ni. Ond y peth pwysicaf yn fy mywyd i yw adnabod yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr. Gyda Compassion, maen nhw'n helpu plant a phobl ifanc i i tyfu gyda'r holl person, chi'n deall. Maen nhw'n helpu nhw gyda'u addysg, sut bod nhw'n gwisgo, a'r teuluoedd, yn enwedig gyda'r mame. Maen nhw'n addysgu nhw sut i codi'r plant yn iawn, gyda bitiau'n iawn, Fel wedyn ni mae pethe i helpu trino nhw yn y cadw'n lân a iechyd ch'mod? A a fel ti mae compassion yn yy yn trin y y yr holl person fel. A mae rhai o'r plant yn wedi tyfu yn Cristnogion ac wedi dod i'r Arglwydd Iesu ac ma' nhw wedi am- ma' hyn wedi newid i fywyd nhw. Ma' nhw'n cael gwaith Achos sdim lot o gwaith gyda rhai llefydd yn yn Tanzania a Kenya a Brazil a llefydd fel hyn lle mae lot o um, uh, poverty ten a mae compassion yn, yn helpu y plant hyn i, i tyfu'n iawn ac i pwyso ac i tyfu ac i, i caru yr arglwydd Iesu.